Shalom bala menyadi dalam Tuhan. Betemu baru kitai endur kitai ngenang pasal pengerindu Allah Taala ke kitai. Nyadi bacha kitai sekali tu diambi kitai ari Injil Saint Mark bagi ke sepuluh ayat ke tiga belas nyentuk ngagai ayat ke enam belas. Jesus merekat ke bala anak mit. Orang mai anak mit ngagai Jesus, ngambika iya ngengkahka jari iya atas sida. Sida murid lalu nganu orang nya. Tang, lebuh Jesus meda nya, iya pedis ati, lalu bejaku ngagai sida murid iya, Awakka sida ke mit datai ngagai aku. Anang nagang sida, laban Perintah Allah Taala diempu orang ke baka sida tu. Enggau bendar aku madah ngagai kita, barang sapa enda nerima Perintah Allah Taala baka anak mit. Iya enda ulih tama ngagai perintah nya. Iya lalu merap sida anak mit nya, ngengkahka jari iya atas sida, lalu merekatka sida. Amen. Iya ngengkahka jari iya. Sebedau iya ngengkahka jari, iya merap sida iya, lalu iya merekatka sida. Ditu kitai meda pengerindu Tuhan Jesus ngagai anak mit. Tu ngayanka pengerindu Apai di serega ke kitai. Ditu dipadahka Jesus nya berasai pedis ati iya lebuh bala murid iya nagang anak mit nya datai ngagai iya. Anang nagang sida iya, ku iya. Nyadi menyadi aku lemai tu besampi ngambika nengah Injil tu, Tuhan bejaku enggau kitai, kelebih agi kitai ke mami, daddy, apai enggau indai. Ngambika kitai nya tadi nemu Tuhan rinduka anak kitai. Iya semampai rindu meda kitai mai anak kitai ngagai Iya. Ngambika anak kitai nya nemu Tuhan nya tadi rinduka iya, rinduka sida iya. Nyadika lemai tu menyadi sampi aku ngambika lebuh maya kitai ninga Injil tu, Roh Tuhan bejaku ngagai ati kitai, betelai ngagai kitai ngambika kitai meda pemesai pengerindu Allah Taala ke kitai. Keterubah, dini endur kitai meda pemesai pengerindu Allah Taala? Baka ke dibacha kitai dalam John tiga ayat enam belas. Kitai macha sama-sama. Laban Allah Taala balat rindu ke dunya, nya alai Iya meri Anak Tunggal Iya, ngambika genap iku orang ke arapka Iya enda mati tang bulih pengidup ti meruan belama iya. Ditu kitai meda pemesai pengerindu Allah Taala. laban iya sanggup meri Anak Tunggal iya. Huh? Anak Tunggal Allah Taala, Jesus Kristus tu Anak Tunggal, reti nya siku nya aja Anak iya. Nama kebuah iya dikumbai Anak Allah Taala? Laban iya datai ari Benih Allah Taala. Enti siku lelaki iya begulai enggau siku indu, lebuh maya benih ari lelaki nya tadi tama ngagai indu lalu nyadi Anak Mensia, Anak mit nya dikumbai Anak lelaki nya tadi. Nya lah kebuah kitai mensia tu kitai baka kitai Iban neh aaa sanu anak sanu. Laban kitai tu datai ari benih Apai kitai. Jesus tu disebut Anak Allah Taala, Anak Tunggal laban siti iya siku iya aja. Nadai agi udah nya. Kedua, benih ke nyadi Jesus tu tadi iya ke tama dalam Maria ukai ari ukai datai ari lelaki tang datai ari Allah Taala iya nya benih Roh Allah Taala empu. iya ke begulai enggau beniah indu iya ke mensia tu tadi nya iya lalu nyadi anak mensia. Beniah Allah Taala enggau beniah mensia nyadi anak Allah Taala, anak tunggal Allah Apai. Lalu iya mega mensia laban iya diadaka darah tuchi tu, iya diadaka Maria, Maria tu mensia. Nyadi lebuh iya di dunya tu tadi iya dikerinduka apai enggau indai iya ke ngadaka iya. Iya diibun. Ari kandung iya diibun sampai iya mit iya diibun. Lebuh maya Herod deka munuh bala anak mit di Betlehem ti kitai ngingatka cherita pengada Tuhan Jesus, anak mit tu ditanka dibai lari. Maria maya nya baru udah beranak, iya nabanka anak mit tu ke Egypt nitihka dipadahka melikat dalam mimpi. Udah nya lebuh Herod udah nadai, melikat Tuhan bejaku baru, bejalai baru sida nabanka anak mit tu ari Ejip ngagai menua Betlehem laban Herod dah nadai agi dia. Anak mit tu dilindung, dijaga. Udah nya iya mansang besai, udah nya iya nemu ngajar, dibaptisa, udah nya iya ngereja peneka Apai iya di serega. Iya ngeraika orang ke sakit, iya meritaka berita manah bisi pengerai, bisi pengelepas. Dosa ulih diampun. Ketegal iya datai laban iya tu sigi Anak Allah Taala. Nyadi pengasih Allah Taala udah diayanka ngagai kitai lebuh Anak Tunggal tu tadi mati ba kayu regang. Pansut darah iya, mensia tau mati enda ibuh bedarah. Tang ba Jesus, iya diagihka mati ngena chara ti merinsa lebuh maya sangkuh nuchuk nutuk ba rusuk iya darah pansut lebuh maya paku. dipantangka ba jari ba kaki iya ba kayu regang, lebuh maya makota duri dililitka ba pala iya pansut darah neritik. Sebedau iya diregang, dulu iya nyabak digit semani, peru peluh iya neritik nerutu baka darah. Darah pansut ari tubuh iya sebedau iya mati. Darah tu enda tau enda pansut reti nya iya mati ngena chara ti merinsa kena Allah Taala nya tadi. ngambi kitai pulai baru ketegal pengasih Allah Taala ngambi ke tegal darah nya tadi kitai ditebus ya kitai ditebus ari dosa kitai semuti darah tu aja ulih ngelepas ke kitai alu lebuh kitai arap dia deh darah tu tadi bekuasa dalam pengidup kitai ngelepas ke kitai ari dosa. roh kitai tu diempu Allah Taala. Maya kitai idup ba dunya tauka maya kitai udah ninggalka dunya tu lebuh kitai mindah ari tubuh kitai ti baka langkau kain tu disema dalam jaku Tuhan, ninggalka langkau kain iya nya tubuh kitai tu kitai pulai kitai ninggalka dunya tu semengat kitai pulai enggau Iya, begulai enggau Iya. Semengat kitai tu ti deka ditanka Allah Taala ngambika enda majak lenyau. Ni maya kitai lenyau semengat kitai tu, kitai enda ulih begulai enggau Allah Taala. lebuh maya aki ini kitai suba, Adam enggau Hawa, lebuh maya seduai iya ngelanggar Adat Allah Taala. Seduai enda suah makai pun kayu penemu, seduai iya ngambi pun kayu buah kayu nya tadi makai iya. Dia seduai iya lalu labuh laban dosa dalam dosa laban seduai iya enda ngasih. Labuh hari nya meh kitai ada sigi kitai ada bedosa. Tang dalam pengidup kitai tu agi bisi seput Allah Taala. Laban sapa ke meri seduai iya seput nya tadi? Tuhan meri Adam seput neh. Lebuh iya digaga ari amau, digaga ari tanah liat, maya nya iya bedau, bedau idup. Tang lebuh maya Allah Taala ngesuhka seput ba idung iya, maya nya lah iya idup. Seput Allah Taala ti ngasuh kitai nya idup. Ha, nyadi sagi agi kitai enseput, kitai nemu seput ke dikesuhka kitai, ke disintak kitai nya tadi, nya ngayanka pengerindu Allah Taala laban iya ka begulai enggau Adam. Iya ka bekunsi seput enggau Adam. Ambi ke Adam ulih ngasaika asai ati Iya. Iya ulih ngasaika asai ati Adam. Iya chukup rinduka kitai mensia, nyadika kaling Iya seduai tu suba nyadika tawing Iya ba Eden. Tang lebuh maya seduai Iya enda ngasi, dia deh kitai mensia belabuh beserara ari Allah Taala. Sama mega baka pengidup kitai diatu menyadi. Lebuh kitai enda ngasika Allah Taala, kitai majak beserara, majak beserara laban ari pun kitai anang segi udah enda ngasi. Tang ketegal Jesus. Udah pansut darah ari tubuh Jesus, Anak Tunggal Allah Taala tu tadi, kitai ditebus ari dosa, kitai dibai saum baru. Allah Taala ngelala kitai nengah Tuhan Jesus. Nengah darah tu tadi kitai ditebus, iya nya darah sempekat baru. Ti kitai agi ingatka jaku Tuhan Jesus lebuh iya meri mangkuk changkir nya ngagai bala nembiak iya. Tu darah ku iya, darah sempekat baru. dikena nanggam kitai enggau Allah Taala. Lebuh kitai ditanchang ngena darah nya, lebuh kitai arap, dia dah kitai bempu, bempu Apai di serega. Kitai bempu pengidup nya baru. Kitai besemak baru enggau Allah Taala. Kitai besaum baru. Kitai dikerinduka. Allah Taala dekaka kitai ngasaika pengerindu Iya. Amen. Lalu menyadi ti kitai meratika ditu, baka ni chara Tuhan Jesus nya tadi melayan tauka mela tauka meda ngayanka pengerindu iya ngagai sida ke mit. Ba ayat ketiga belas tu tadi, orang mai anak mit bala indai sida iya mai anak mit ngagai Jesus ngambika iya ngengkahka jari atas sida iya. Ha, ngambika iya ngengkahka jari atas pala sida iya. Tang nama utai dikereja Jesus? Jesus, ayat enam belas, merap sida iya. Iya ukai semutai ngengkahka jari atas nuan, tang iya merap nuan. Iya merap sida ke mit nya tadi, deba iya semak enggau iya. Udah nya baru iya ngengkahka jari atas sida iya, lebih ari ke dikarapka indai sida iya. Enda semina nya menyadi, udah iya ngengkahka jari atas sida iya, iya meri jaku berekat. Amen. Jaku Allah Taala bekuasa dalam pengidup sida ke mit tu. Jaku Allah Taala bekuasa dalam pengidup kitai. Tiga iti utai dikereja Tuhan ditu. Siti Iya merap. Kedua Iya ngengkahka jari. Ketiga Iya merekat. Baka nya meh kitai lebuh kitai datai ngagai Allah Taala baka anak mit tu tadi. Laban ku iya madah ditu, enti kitai enda datai ngagai Iya baka anak mit tu, kitai enda ulih bempu perintah Iya. Anak mit tu, iya datai enggau ati tuchi. Iya ngarapka Tuhan rinduka iya. Baka nya mega kitai, lebuh kitai nemu Tuhan rinduka kitai, kitai datai baka anak mit nadai mayuh soal. Tang kitai nemu, laban Tuhan Jesus udah mati ba kayu regang. Utai tu udah dikereja Tuhan. Iya semuti dekaka kitai datai. Baka nya meh Tuhan nerima kitai ba mua iya. Iya nerima kitai enggau pengerindu. Iya merap kitai. Udah nya iya ngengkahka jari atas pala kitai. Iya ngelilihka minyak roh iya atas kitai. Udah nya iya merekatka kitai ngena leka jaku iya. Lebuh kitai macha Bup Kudus, nya meh leka jaku berekat Tuhan dalam pengidup kitai. Nyadi jaku nya deka dikamatka nyadi ya enggau amen. Nya kebuah kitai enda ulih jauh ari jaku Tuhan. Amen. Nyadi awakka sehari tu bala menyadi. Tuhan nya tadi betelai di ati kitai. Enti kitai nya tadi ngelama tu bedau kala ngasaika pengerindu Tuhan, awakka sehari tu kitai ngasaika pengerindu Tuhan, pengelengau Tuhan ke kitai. Iya deka begulai enggau kitai, Iya deka merap kitai, Iya deka besemak enggau kitai, Iya deka merekatka kitai, Iya ka bejaku enggau kitai. Iya ka ke kitai nemu Iya rinduka kitai. Nya keterubah. Iya ke kedua, enti kitai bisi anak. padahka ngagai anak kitai, Tuhan Jesus rinduka sida iya. Tusui berita manah tu, Tuhan rinduka sida iya. Sida ke mit tu patut nemu, Tuhan rinduka sida iya. Ngambi sida iya enda ngiga pengerindu di endur bukai. Tiap-tiap iku anak kitai enda tau enda dipadahka kitai, Tuhan rinduka nuan. Ngambika iya enda ngiga pengerindu ba endur bukai. Amen. Nyadi. sehari tu menyadi dalam ati aku aku ka bekunsi sekali lebuh aku kala kena sakit suba meh nya ati ku chukup tusah chukup tusah nama kebuah laban aku dipadah ka luntur bisi penyakit ti aaa enti aku enda bekimo ku iya ku luntur nganu aku meh iya nya aku deka mati. Enti aku bekimo da dutur ku aku laban aku enggai bekimo pasti kah aku idup? Enda ku iya. Fifty fifty. Maya nya menyadi ati aku tu chukup tebunsa. Maya nya ati aku chukup tusah. Lima taun ka udah utai tu nyadi. Dalam aku tusah laban maya nya aku bisi penyakit ti uhh lebuh aku nyabut ngeli uhh ngeli ku enggai badu bedarah, gusi ku enggai badu bedarah lalu kembai dia aku nya tadi da bai ngagai dutur ngeli. Lama dutur ngeli nya ngadu ke ngeli ngutai ke gusi ku nya deh muai nanah enggau semua lah nuchi lalu maya nya aku pejam udah utai nya tembu dikereja aku pejam lalu debai ngena kerusi roda laban meh nya aku lemu tulang enda ulih bejalai maya aku ba kerusi roda nya tadi tama ngagai lift aku agi pejam adi aku nya tadi meda ba ujung katil aku ba sepiak ba sepiak. Apa nama nya panggal ke endur ku gali nya tadi. Bisi orang bebaju burak baka ngena jubah burak peda aku. Lalu orang nya bejaku, uji nan malik kin ku iya ngagai sukut nyin. Aku lalu malik ngagai siti sukut ke dasuh iya endur ku malik nya. Dia aku meda bisi tiga empat tauka lima iku anak mit. Umur sida tu dalam tiga empat lima taun baka nya benung begagai. Udah nya, nyawa nya lalu bejaku, Tell them that I love them. Ngena jaku orang putih, Tell them that I love them. Nya ketiga kali, Tell them that I love them. Dia ati aku asai ke diruntun aku lalu nyabak. Ati ku berasai sinu. Aku ngasai ke pengerindu Allah Taala meh aja. Reti jaku Tell them that I love them tu iya nya, Padah ke sida iya. Aku rindu ke sida iya. Kedua kali nyebut baru, Padah ke sida iya. Sida anak mit nyin, aku rindu ke sida iya. Padah ke sida iya. Aku rindu ke ke sida iya. Tiga kali. Nyudah ketiga kali aku madah, Yes Lord, ku aku nyaut. Ya Tuhan. Aku pernah nemu enggau sapa aku bejaku, tang lebuh aku nyaut, aku nyaut, Yes, Lord. Ya, Tuhan. Udah nya ati aku anchur, aku ngasaika pengerindu Tuhan. Sekali udah air mata aku benung neritik meh nya, aku benung benung chukup sinu, aku chukup ngasaika pengerindu Allah Taala. Udah nya aku ngasaika aku ngelama tu enda chukup madah ngagai bala nembiak aku, enda chukup madah ngagai bala anak aku, Tuhan rinduka sida iya. Meh nya aku lalu bertekad aku mesti madah. Tuhan ka ke bala anak kitai nemu Tuhan rindu ke sida iya. Angkat munyi lift tebuka aku kebendar meh inya benung ba dalam lift. Lebuh aku meda oh aku ukai gali ku meh inya benung duduk ba kerusi roda. Semuti utai nya baka ke mimpi ba aku. Aku tu meda diri gali lalu sepiak katil aku bisi orang bebaju burak tang iya enda malik ngagai aku belakang aja dipeda aku. Nya utai ke utai ke kala di tengah aku lebuh maya jaku ke madah padahka sida iya aku rinduka sida iya tell them that I love them. Udah nya leban aku agi berubat ba sepital tiap-tiap orang ke datai ngabas aku ba sepital aku madah ngagai sida iya padahka anak kita Tuhan rinduka anak kita. Padahka bala kaban ngabas maya nya. Aku ngasaika Tuhan ka ngasuh kitai madahka anak kitai, Tuhan rinduka sida iya. Nadai lebih ari Tuhan rinduka sida iya. Kitai mega mesti nemu menyadi, Tuhan rinduka kitai. Nadai orang ulih rinduka kitai lebih ari Tuhan rinduka kitai. Lebuh kitai nemu Tuhan rinduka kitai, dia kitai nemu pengidup kitai tu selamat. Kitai nemu kitai ulih harapka Tuhan. Kitai nemu kitai enda tau enda bekangau ngagai Iya lebuh maya kitai tusah. Laban Iya ibuh, Iya ka kiruh. Amen. Nyadi aku arapka lemai tu jaku tu merekatka kitai lalu meransang kitai madah ngagai bala anak kitai kelebih agi sida ke gimit enggau sida ke udah besai mega bala uchu kitai. Tuhan rinduka sida iya. Tuhan Jesus ka ke kitai nemu iya rinduka kitai. Tuhan ka ke kitai meda, Iya udah ngereja nya. Pengerindu nya udah diayanka Iya lebuh Iya nyerahka tubuh Iya ngagai kitai. Lebuh Iya meri darah Iya nyadika pengelepas. Darah tu ngelambangka pengidup. Semuti pengidup ulih ngelepaska pengidup. Semuti darah ti tuchi ulih ngelepaska kitai ari darah ti bedosa. Semuti darah Tuhan ulih ngelepaska kitai ari dosa. Amen. Aram kitai besampi. Tuhan saritu kami beterima kasih laban nuan madah ke kami nuan rindu ke kami ngelama tu Tuhan suah kami enda nemu kami bedau nemu pemesai pengerindu nuan ke kami tang kelemai tu lebuh nuan madah ke kami oh kami amat meh beterima kasih Tuhan laban nuan rindu ke kami nya kami nyerah ke pengidup kami ngagai nuan Tuhan. Kami begunaka Nuan. Baik kami semak enggau Nuan. Awakka kami ulih ngasaika pengerindu Nuan, Tuhan, ninting hari, ninting jam, ninting sikin dalam pengidup kami. Lebuh kami nemu kami dikerinduka Tuhan, dia kami enda ngiga pengerindu di endur bukai, laban pengerindu Nuan chukupka kami, Tuhan. Lebuh maya kami enda nyamai, lebuh maya kami pedis, maya kami sakit. Lebuh maya kami sunyi, lebuh maya kami ngasaika nadai orang rinduka kami, lebuh maya kami Tuhan begiga endur madahka penanggul pengidup kami, endur kami meluah perasaan kami. Ba kesaritu Tuhan, kami tetemuka Nuan. Nuan ninga, Nuan mending. Nuan meda, Tuhan, semua utai ke nyadi dalam pengidup kami. Tuhan, kelemaih tu kami beterima kasih. Laban kami, Tuhan udah diselamatka nengah darah Nuan, Tuhan Jesus. Darah ti tuchi ti ngelepaska kami ari dosa. Nyalai kelemai tu, kami nerima Nuan. Kami arapka Nuan ke udah matika kami, mati ba kayu regang. Lalu kami arapka Nuan, Tuhan, udah dikubur udah nya Nuan udah angkat ari lubang kubur, Nuan udah pulai ke serega. Lalu diatu duduk di kerusi diraja Nuan, nyadi pemerintah, nyadi raja. Nuan ngena mahkota mulia Nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan hari nya Tuhan kami nemu kami diselamatka. Terima kasih Tuhan Nuan dah nyelamatka kami. Terima kasih Tuhan. Kami nyerahka pengidup kami ngagai Nuan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Haleluya. Puji Tuhan menyadi. Tuhan rinduka nuan, Tuhan rinduka aku. Tuhan rinduka kitai. Padahka ngagai bala anak kitai taja sida agi mit. Ari sida iya mit kitai madahka Tuhan rinduka sida iya. Tuhan Jesus ka ke kitai nemu iya rinduka kitai. Amen. Tuhan berkat bala menyadi.